O'n i'n cael cweir adra. Am for the sake yn cael cweir. Um, o mam yn llista ddi yn cwffio. O'n i'n trio da dona, o'n i'n cael punch, o'n i'n cael cic, ti'n fo. Um, o gyda mi ffordd, o gyda mi ffordd o sbio na fod e, ti'n fo, um, cysgu ar y stryd. Rough. Ne, mynd adra cy cwyr. Be oedd yr opsiwn yn gyda fi? Ond, ti'n meddwl, hogyn tair o ddeg i 16, lle? Gorau byw y bywyd yna. Dyna beth dwi weld, na pam eisiau cysylltu rhywun drwy dyna dwi weld yn Caitlin. Mae hi yn byw y bywyd yna, dwi wedi byw. A dwi jyst falch, ti'n mae rownd a rownd yn portreo yr cymeriad yna, lle. John Barnett, dyna fi. A dwi'n byw yn Bodedan, wreiddiol o Tregarth, Wrth Bangor. A lot o be o'n i weld ar y stori um, yn dod yn dol at y fi. A mwy na byd o'n i'n sbio ar y uh, cymeriad yma. O'n i'n sylweddoli na fi oedd y cymeriad yma. Ni 30 years yn ôl yn Bangor. Pan ni mewn care homes, cysgu'n y stryd, a trio dinianc a fewn ag allan, a bydda. O'n i'n gweld Caitlin yn dwy'n bwyd o bens. Nes i dorri fewn i ysgol Tryfan y Fangor, hysgol e. anodd bwyd yn fan'na i syfeifio achos o'n i'n gwybod um, o'n i angen bwyd a o'n i'n gwybod bod yna fwyd yna. Um, si dyfu fyny'n Tregarth a doedd yn hwynt yndod i ddim yn hapus. Um, mam, y problemau efo mam, um, mam yn gas a fi oedd y punchbag, basically. O'n i'n aros lot o'n amser yn traws mynydd efo yn anti fi. Do'n i'n gwybod pam o'n i'n traws, o'n i'n gwybod bod mam yn mynd i sbyty dim bach a oedd 'na dipyn o weithiau son i'n traws efo'n modryb i. Um, pan i'n fach, o'n i'n gwneud rhywbeth yn wrong, o'n i'n cael styd. O'n i'n mynd allan, chwarae pel droed, o'n i'n mynd i ysgol sel, gyda fi llgada di, trwy'n y gwydi, mynd i'r ysgol, a di sbio yn thoi dolyn, a di sbio, mae yna bobl fyna, di gweld hyn, pam neb di sefyll i fewn, ti'n fo. Um, pan i'n Dydd Agoed ath mam mewn brodi. Um, mi symud i Fangor o Tregarth. A ni mol, ni ddim wella i fi. A do, ddim yn gwella fi. Oedd am yn dy waith, oedd um, mam yng Nghamdri ni. Oedd yn stepdad i, Nghamdri ni. A pan i'n dair o ddeg, o'n i'n abo Bangor, o'n i'n dibio Bangor. A mae yna le, Wellfield, Centre oedd yno, o'n i'n mynd i fanna. Um, o'n i'n byw wrth ymlaen ysgol Trefarn. O'n i'n cera ta un o gloch, dau gloch bora, lawr yn y myjamas i Wellfield a cysgu. O'n i'n neud hynna yn gyson. Di cofio deffro ta saith un bora, o'n a blismon yn ocsio eista efo fi, dre blancad yn fi, i adal fi gysgu. A do'n i'n mynabod dad, so gwrdd fi'n ffordd i fynd. A mae'n bethau Dim yn gwybod. Stupid, dwi'n cofio. Um, to, pobl... Wan, maen nhw'n siarad o fi wan, maen nhw pobl yn siarad o fi. Ond y pobl ddim yn siarad o fi. A pobl yn sbio ar fi yn mynd, rwa. A dyn ni'n mynd all pam. A wan dwi'n dall, mae'n gwrdd mam mental health i hyn. Um, do hi'n gallu cwpio, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl gwybod os ni'n gallu cwpio efo bywyd i hyn. Ond o'm mam codi twrw efo pobl a dwi'n meddwl bod pobl yn associate efo fi, wedi gorfod tyfu fyny wan. Um, y pobl yn associate efo mam fi, ond dwi'n twtli wahanol berson. Escape fi oedd yn 1992 pan nes i fitio graig fi, wel, yng nghariad ar y pryd. Um, ar ôl rhyw chydig wythnosau, um, nath mam a dad yng Nghymru i rwan gymryd fi fewn o bod edan. A wedyn, O fanna, um, do'n i'm yn cael dim byd i wneud efo mam fi, dim byd i wneud efo stepdad fi, gwella ni'n ystyn ar ni sens. A, twa, a lot o bethau, um, nes i'n golli'n rhaid yn 2009, o'n i'n ôl i sgwef o'n hwn i'n plant. O, nath Catrin, mae'n autistic yn merchu, oedd hi'n gorfod mynd i ysgol yn dim bach. A dyn, nes i fynd i dim bach i'r ysgol efo Peth cyntaf o'n i'n gweld o'r ysbyty meddwl, oedd o'n dol i fi. A o'n i'n gwybod, wel, o'n i'n mynd i fy ma'n fach, dwi'n gwybod pam o'n i'n mynd i fy ma'n fach, ti'n bo. So nes i benderfynu i trio helpu fy hyn, o'n i'n stryglio ar y pryd. Um, mynd i Gynarfon, gofyn i'r social services, yna'r ffeil yna fi, dda. a maen nhw'n dweud ffeil y betisio, o ffeil y bywyd, mae'n rhaid bod yna rhywun efo ffeil yna fi. Um, nath y Social Services dweud, maen nhw wedi ffeindio'r ffeil i fi. Ond mond i fyny i 1979 neu 1980 dan oedd o. Do'n am byd previously, achos ar y pryd o'n am byd wedi cael ei ddogfennu. So o'na bum chwe mlynedd o mwy ddi, oedd o ddim ar ffeil. So, ges i'r ffeil yma. A nes i sbio drwyddi ac o'n i'n sbio arno fo, yr bychan yma'n cael cweir, a be am dy mlaen lle? A nes sylweddoli fi di hwn. So nes i gysylltu ar heddlu a gofyn yr heddlu, um, medra ni wneud rhywbeth efo yma. Wnaethon nhw chwarae teg yr iddyn nhw, wnaethon nhw helpu fi um, dod ymlaen siarad efo fi. Nes i wneud um, tair awr o fideo yn um, Holyhead Police Station. A nes i'n clywed am dipyn glew, oedden nhw'n trio cael information beth i digwydd mynd drwy'r ffeil. A dyn, ges i gysylltiad gyda'r heddlu rhyw chwech mis wedyn. A maen nhw wedi ddod ata fi, maen nhw wedi siarad efo mam fi. Um, ond bod mam hanner awr ar ôl nhw fod yna, oedd hi di bygwth lladd hyn. So, na ddiwan yna fo. Oedd nhw'n methu um, cario ymlaen. Os o mam efo salwch meddwl, so nhw'n methu neud i byd. A dyn, um, i fi oedd o'n... Dim yn gwybod sut fi'n gael efo. Mae o allan wan. Mae pobl yn gwybod, mae wedi cael ei ddocumentio, beth sydd wedi digwydd. Um, rhyw dair blynedd, dwy blynedd yn dol, nath mam ddisgyn, malu hip. A yna pobl yn siarad efo fi, yn dweud, mae dy fam di brifo sti. Mae'n dweud, sgyn i byd i ddeithio sti. A pobl yn rhywun ddeitha fi, um, ti'n gwybod be, be yma, dwi'n gwybod beth sydd wedi digwydd. Mae pobl yn gwybod beth sy'n digwydd i chdi. Um, pan ydym siarad â fi. So, si, beth, tyfo, beth sy'n digwydd chi. Am ryw reswm, da, nath na... Yn y mater yma, dwi wedi cael diagnosio PTSD a Cospergus, a mae unig plentyndod fi dod i fewn hyn i gyd. Nes i ofyn iddyn nhw, um, be dwi'n mynd i geinio hyn lle? Ond ddim at dy fam di farw yn yr oste. A nes i'r penderfyniad o fanna i fynd i weld mam i sbyty Eryri lle a dechrau siarad efo i. A dwi'm yn deud dwi di ffygifio mam, achos mae'n impossible i ffygifio. Ond dwi di medru dod i siarad efo i sdyna neu sans a dall mam fi. Mae rot yn gorfod stopio, mae violence yn gorfod stopio, a mond y fi sy'n gallu stopio hynna. A dyna dwi wedi ffeindio, tyma, um, di dan psychiatrydd yn Llangefni. Um, dwi ar tabledi, chos do'n i'm yn cydnabod gyda mental health. Ond dwi'n dwi wedi cael tabledi i um, dwi ffeindio mae iechyd meddwl ei well. Fi dal yn dydyglu os dwi'n iechyd meddwl, a mae'n well yn y godd o. A dyna dwi'n dweud, twa, siarad am bethau, eitha helpu. Sa 'na wbath 'di cael ei wneud yn wahanol? Bysa. O' 'na bobl oedd yn gweithio yn ysgol, o'n i'n mynd i ysgol Sul, pobl yn gweld o'n mynd i capel tri gwaith bob dydd Sul. O' 'na pobl yn gwybod be' mynd ymlaen, a di seidio, na, da ni'n siarad o'n involved yma, t'bo? A dwi wedi cysylltu ar rownd a rownd achos o'n i'n gweld um, Caitlin, yn union y cymeriad o'n i. A eisiau helpu plant, really. Os mae yna blant allan o wan yn y sefyllfa yna, ti'n fo. Um, Mae'r plant yna yn stryglio. O'n i'n dau feddwl o dechrau. Ond nes i fod, na, dwi'n mynd i actually gobeithio helpu rhywun. T'mo', a dyna be' oedd y bwriad wneud hyn 'lly, helpu chi fatha criw, a helpu gobeithio cael plant mewn llefydd saff, t'mo'.